Hawa men Ýusuf aga jogap berip baryşyma jogap berjek boldum we aýtam bärden kesilipdir program. Aýtam oňa da jogap berip bilmedim mundan da galan ýaly iki tarapdan Bagyşlaň gaýtam programy kesdim ýalňyşlyk bilen otaga men çykmaly däl ekenim. Ýusup agada bärden jaň etmeli däldi girmeli şu zada instegrama oňa ýöne nirden linki bermeli sadyk da bolsa oňa kömekçi boljakdyda sadyk men häzir şoňa bir linki berip biljekmi şoňada bir seredeýin şu ýerden. Şu ýerden göreýin. Hamrak diýip gelýär özi. Hä, tapdym.

Indi ikisiňizem däwet etdim mukam diýen. Awa, kabul et diýen Ýusufde. garaşýarys. Girip bilmän duran bolmaly dagylar ikisinem çagardym ýogsam.

Hormatly Aga Ýusuf aga geldiňmi sen? Ha, salam benden. Hoş geldiň, hoş geldiň. Geldim. E, ben... Seni kabul etjek bolup barşyma Muhammedi kowupdyryň gaýtam. men tutdy. Men hem men hem birinji birinji gezek bolan soň näme bir näm bolýamga diýende. Ýa täze öwrendim. Ýa oňarmarsaň, saňa jogap berjek bolup barşyma Ay aýdyber garyşyp durmasyn sen men diňleýän. Kesipdirin program tätil o täze maşatman boldy. Onda men kömme daganyny aljak bolaýyn. No. Ona malaýyl sonra başlaýly. Sonra hem goşdan. Sen bir gitme yerinden. Sağman on çağıramda sen yok bolama. Awa. Muhammetde çağırdım şu wagt. Heh, gelýär o da. Awa Muhammet aga. Ey bagyşla wari. Salam Ýusuf. Salam Muhammet. Hoş gördüm.

Kör Almaniýada aktiwistlerden Ýöne Ýusup aga sen biziň göwnümizi gitdirme ýu ýerde zat iýip içiň ondan biz biziň tomaşaçylarymyzyň göwni gitip oturmasyn. Awa. Zat Muhammet diýejit aktiwistlerden ikisi de şu kümmet şol döwürlerden ýurtdan çykyp, daşary ýurtda ömrüni geçiren kyrk ýyldan gowrak. Onsoň her biri bir ýurtda, Ýusup Kor Almaniýada ýaşaýar, Muhammet Düýeji Kanadada ýaşaýar. Indi ol yngylapdan bu yngylaby bir geçen bir zaman bar-da, ýyllar bar. Şol döwür arasynda tejribeler bar. Käbir gowy günleri bar, ajy taraplary bar. Hemmesine girişjek bolsaň, hemmesine ýazjak bolsaň romanlar gerek. Ýöne men gysga suratda öz diliňizden eşidesim gelýär. Diňe bir ýaşaýyş aňlatmak biografiýa däl-la, käbir soraglar bar. Aýratynam şol biziň öz halkymyz tarapyn, oglanlar tarapyndan maňa soralýan soraglar. Şolary etjek bolýan. Her haýsyňyz bir bäş minutda şu soraglara jogap berseňiz. Muhammet Düýeji, siz bilen başlapdym, kesdim, bagyşlaň. Sorag şudy, näme üçin daşary ýurtdaky türkmenler başga etnikler ýaly güýçli gurama gurup bilmediler, sesleri eşidilmeýär, Näde meselem tähsilatly zatly beter ýokarlara çykmandylar. Şolaň sebäbi barada birinji Muhammet düýeji senden soradym. Soňra şo soragy ýene-de Ýusuba berjek Ýusup aga. Ikiňizdenem bäş puntda Muhammet aga başlaber. Indi men ýaňy başladym, şoň yzyny dowam etdireýinmi ýa başdan başlaýyn? Aý, başdan gysgarak alla bar gidiber soňra o. Şon ýaly de öňki gitdi da indi. O. Başdan başla. Onda Ýusuf başlasa, men başdan Ýusuf, baş... Ýusuf Gullam, awa, Ýusuf Onda başla. Onda başda Ýusuf Kordan başlaýar. Hawa, Ýusuf. Hop, men soragy tekrar edeýin. E, siz soraýaňyz ýa sizden sorag berýärler. Daşary ýurtdaky türkmenler näme üçin beýlekilere aktiw däller? Hawa. Hop, türkmenlerde bir atalar sözi bar-da, iki göç bir talan diýä. Biz iki gezek göçmeli bolduk. Bir gezek yani Sovet Soýuzyna ýa Ittihad Jamahir Şurewiýe. E, Türkmen Sahradan tenha ýeri ki biz Türkmen Sahradan Türkmen Sahrada ýaşaýar çykyp bilýär diňe Şurewi. biziň esasy rol biziň bagtymyzda, sernewişdimizde, tamam wezýetimizde, durumymyzda rol ifa etýän mesele biziň jeopolitik ýa jografyýa-syýasy dämi wezýetimiz. Biziň diýemde kullu türkmen sähram. Sowuk uruş döwrüdi, mundan bir müň üç ýüz altmyş iki başlary Ee, biz e, Şu bir zady ýatladyň. 5 minutda ýygnaýaňyz emmesin owa. Tamam. Siz aýdaň, fakat bir zat eşar ediň. Owa. Ee, biz e, e, çykyp başladyk. E, şu aýçym ýana e, türkmenleň e, %90 näçesi diňe şu şol Hazaryň şark tarafyndan çykmaly bolýar. Olam e, şu taýdaky Merz İran Şurewi ady weli Merz iki däne orduga

Hop baran ýerimizem näme altmyş ýetmiş ýyl bäri täze bir hökümet yngylap bolup birinji jahan urşundan soňra amele gelen we dünýäde de birinji gezek e, sosializm adalat ýaratmak üçin e, insanlaryň näme e, ideallaryny, arzuwlaryny amala aşyrmak üçin gurulan bir ýer. Biz hem şol idealla bilen bardyk. O indi ol näme gördük? Başga bir zat otadan ýaňadandan e, basazy bolly üýtgetip gurma diýä. E, Beýnülmilli ýat bilen aýtsak, ýagny e, e näme e, şunat unutdum şu adyny, näme prostroýka bar. Hawa, prostroýka üýtgetip gurma bolly, e, o taýdan näme geljek bize garaňky bolly, şertli üýtgedi. Biz hep ýu otagdan çykyp, hep günbatara gaýtmaly bolduk. Ýagny olaň öňki ragybyna, kapitalizm, sosializm iki orduga. Bir ýerde gelip ýerleşjek bolsaň, indi öň jawan oglan, meselem, Muhammet barandan soňra öýlendi. Onuň e, ben bolsam bir çagam bardy. E, indi şol 5-6 ýyl ýa 7-8 ýylyň içinde her gaýsymyz ýagny näçe çagaly, maşgala, beýleki, eleki şoň bilen de bir günbatara gelýän. Indi eter mahajarat etmek ýa köç etmek birinji adaptirden başlanýar. Ýani nähili intibak berip bilýän özüňe. Şol şert ýani baran ýurduňa özüne görä şertler bar. Meselem men Almaniýa geldim. Gelende Berlinde. Berlin täze diwar ýykylyp hemme zat ýymyrylyp duran wagty. Ýüz müňlerçe ýüz müňlerçe dämi Berline adam dökülipdi. günbatardan, şark mantagadan, bu husus Awrupaýy şargy diýýärler, Awrupa şark tarapy. Bärhal şulaň hemmesi el ele berdi, men 4 ýyl näme haýymna, haýym näme ýa-da Şaban Ruzi saklanýan Ordugada galmaly boldum. Şulaň näme mejmuasy men ýaşym öň, meselem 30 ýaşynda baran bolsam, 40 ýaşdan geçip başladym. e, maşgala durumyň hemmesi üstüne beýlekilere de şamyl bolýar, birine kärräk, birine azrak. Türkler umuman Suwet bilen näme Almaniýa geldiler. E, e, Almaniýada iki bölekde Alman garby şargydy. Diýjek bolýanym näme dünýä üýtgäp du şu has hem görünýän ýeri Şurewi bilen Alman nanny. Almanam e, şu ýarysy Şurewi ýanak. Biz hem şu gaýdan ýerimiz ýanakda. Berlin hem şoň ortasynda. e, şoň atmosferi, şoň e, şeraýaty hemmesi el ele berýär. Şo şo zamanda şilýanak bir muşkulat döretdi bize. Ve biz özümiz muvaffak etamiz, intibak berip bilmedik. Başgala bilen bizden öň 10 ýyl, 15 ýyl öň geleli bilen deňeş, ýagny ýygynan ýetip bilmedik. Indi Yusuf aga köp sag boluň. Bir munduňyz bar häzirem eger açyklajak bolsaňyz. O köp on gurrun gaty köp da indi bir her hal ýene geçer bolmasa soraglara. Ýene häzir onda şeýle. Her kim mahajiratyn näzerine aljak bolsa iki etap bar. Birinji etabyna adaptasion diýýärler. Ýagny intibak berip bilmek, dil öwrenmek, şo ýerlileň özleri ýanak bolup bilmek.

Garby şargyň näme iki däne niroýa mutahasym duşman garşy garşy duran ýeri. Baluçystanda beýle däldi, iki tarafam nam kapitalistdi. Kurdistan şeýle däldi, iki tarafam kapitalistdi. Biz merze 30 kilometr ýakylajak bolsak, bir topar mesele we howp bilen gorky bilen ýakylaýardyk. Hatda mal-garamyz hem ýitende, mämuly adamlar biz diýende, türkmenler. Weli buluşlar daemen gije-gündiz müňlerçe ýyldan gelip duruş ýanak gidip gatnap döwdi iki tarapa. Kürdistan hem şeýle. Men şolaryň hatyralaryny okaýan faallarynyň hatyralaryny ýazýarlar. Biz meselem näşriýe çykarjak bolamyzda ýarysyny sähmiýe o tarap diýýärler. Kürdistan Eýrana näşriýe çykarar ýarysyny Kürdistan Aragy berýär. Biz bolsa

Türkmensähra baraňda-da şol ýanak bir şerait hakim. Türkmenlere mejmuan goýýan şeraýty jografia-syýasysy, ýagny jeopolitiki türkmen nesliki şu taýda önüp ösýär. Şun ýanak kemçilikler bilen şun ýanak da mukafatlar bilen muwaja bolýar. Ýusuf aga köp sag bol. Men şeýle netije çykardym siziň beren gürrüňleriňizden Gysgara aýtsam. Biziň baran ýurdumyz beter gysyp saklady, şertler bolmak diýýäňiz. Oturyp otagdan arkaýyn e, Türkmenistana bardyňyzda, Türkmenistana arkaýyn syýasy işler edip bilmediňiz, bizi gysdylar. Aýtam beter ýaňky e, Türkmenistan syýasatyny bilýär-de. Şol ýaly ýagdaýda biz etjek işimizi edip Bilmediňiz şu ondan soňra da göçmeli bolduk şony ýalyrak netije çykardym. Soňra zada ýene geçebiliriz. Ýene geçebiliriz. Şol birçe birçe noktasy bar. Häzir Muhammet diýýär. Gysgaça aýdyp. Birçe noktasy bar. Biz bir ýyl çölde saklandyk. Hiç bir ýerde şu iş görülmedi Türkmenistanda. Awa. Hiç bir jemhuriyetde çuşuryň hiç ýerinde edilmeýän iş. Başgalar hotelde saklap bir haftadan soňra öý berdiler. Bize bir ýyldan soňra Daşawuzy iberdiler, Daşawuda-da bir ýyllap däli bez graždanstwa diýip pasport berdiler. Ýagny sen biwetan we şo taýda bir metr hakyň ýok şäher şo şäherden daşary çykmana. Li, eee, ikinji bolýa. Ýaňky bir soradyň geçip durman, oglanlaň biri ýazypdyr, Bolýa, gadym şon ýaly geçipdir, diýä. Indi, diýä, halk aýa galpdy, gygyrypdy, indi näme sizden ses çykmaýa, diýä. Elbetde, ses çyk, çy, çykmaýa diýip bolmaz, çykýanammadyr. Muhammet düýeji, bu soragy men saňa geçirýän. Öz pikiriňize görä hem muňa jogap bilersiňiz, hem-de öňki soraga nähili garaýan bolsaňyz, sizden diňläris. Gözde oglanla häzir gürrüň şahsy zada baryp barýar-da. Biziň şu taýdaky gürrüňimiz bir netijeli etmek. Ýok, şahsy däl. Külli suratda. Häzir aýdýan. Tora açyklaýan. Şahsda bile işimiz ýok-da, bir jem türkmen bar, diaspora. Şoň bir ortak bir meselesi bar, kynçylyk. Şoňa gürrüň etýäs. O, şahsy zady gelmeýär. Men, men, men, men aýtýan, men ýaňy öňki gürrüňde aýtdym. Biz hem kemmi tarapdan, hem keýfi tarapdan. Türkmenleň immigrasiýasy kän tapawuty bar beýlekilerde. Düzüp bir jembe mesele degip geçdi. Ýani merzimiz bir Portuga mutahassymyň nebesinden biz şu tapawuty iki gezek mahajiret etdik. Gözle biziň tejribe mahajiretimiz hem ýok. Ýani bir ýurda baraňda, bir ýurda baraňda, sen öňden çykýan adamlar saňa maslahat bermegi şu gelýän adamlaň, şu gelýän adamlaň geljekki hereketini, şu ýurtda ornaşmagyna, adaptiwasiýa etmegine kän täsiri bar. Şu wagt Pakistanlylar bar. Gelen pakistanly görseň ramende taksit. aeroportdadyr. Sebäbi öňki gelende bar, çagyryp getirýärler hem şu derrew hem şu dakdan. Filippinde bar. Geldi, gelen eýýäm biriniň öýünde bir zadyny etýändir. Öýüni süpürýändir, çagany süpürýändir falan. Men indi wede biz häzir jembi syýasy mesele üçin bolýar. Ýöne men umuman biziň mahajyrat eden oglanlarymyzyň hemmesi syýasydy. Syýasýem, özem tejribasam ýok, niýetem mahajiret däl. Özem iki gezek mahajirete mejbur boldy ýan Ýusup aýtdy. Şulaň hemmesi gelip täze ýurdunda özler adaptirowca edip, özi bir jamada orun tapyp, ýene-de öz halkynyň hereketiniň jombeşine-de öz goşandyny goşjak bolsa örän kyn iş. Şularyň hemmesi biziň oglanlarymyzyň hereketinde görünýär. Özem on ýyl, ýigrimi ýyl, otuz ýyl däl, kyrk ýylyň içinde, kyrk ýylyň içinde adama täsir goýýan zatlar bar. Zindegi hususysyndan tut, ta ijtimaýysyndan tut, ta syýasysyna çenli. Hemme zat üýtgäp otyr. Ýöne şularyň hemmesine garamazdan, Men biziň oglanlarymyzyň, ýagny şu syýasy oglanlaryň daşary ýurda eden işleri beýlekilere derän diýip, men diňe nemesini aýtýan, deňeşdirmesinde-de öz wezýetine görä eden işleri bar. Biz şu, meselem, Gaýrat, Türkmenistana, Orsýete geçen ýagdaýymyzda Biziň Meniň Watanym radiožurnalyny Ahy Ýusup dagy Ebtikar Ämmet özi bilýär. Meniň Watanym radiožurnalyny açdyrdyk. Şoň taryh hiç zat bolmajak zat şu. Şony etdirdik. Telewiziýany tele başyna gurdurdyk. Iýip, Irandaky türkmenli görüp bilsin Türkmenistanyň türkmenleri nähili ýaşar. Türkmen elipbiýsini çykardy Toýly, Ahy Ýusup dagy hemmesi bilýär. Näme bütin türkmenli bir elipbiý bilen bütin çykýan kitaplary biri okap biler ýaly. Şoň üstünde işlediler. Türkmenistanyň hökümet akademiýasynda işleýänlere ýeke-ýeke şolar bilen Eýrandaky türkmenleriň ýagdaýlaryny gürrüň berdiler hem akademiýada işlediler. Ýöne o taýynyň syýasy ýagdaýyny göz öňünde tutsaň şul işde uly iş. daşary ýurda almana gidenlerine-de oglanla dürli ýollar bilen öz hereketlerini etjek bolup, ýöne bir zady göz öňüne tutuň, tebigy zat. Wagty ýurduň içinde hereket bolmasa, daşary ýurtdakiler şonýanak munfeýl bolýar. Mahsusam bu oglanlara ki täsir etýän zadam köp. Hem judaýy ýezbeten, ruhy-rawany täsir etýän zat. Şulaň hemmesini göz öňüne tutsaň, Ozan biziň oglanlarymyzyň eden hereketi gowy. Indi şu gün gün näme? Men ýaňy e, öňki çykyşymda bir ýere ýetipdim. Biz dumbalara we bir topar syýasatladyk. Şolam biziň hereketimize täsir gurdy. Şu gün eçenliğine häzir şu biziň syýasy oglanlarymyzyň içinde öz aralarynda çözüp bilen akla biz milli bähbidimizi hemme zatdan ýokary goýmalymy?

bagyýeti zindegi abat gelene. Şuň özi isle-isleme judaýa getirýär, ihtilafa getirýär. Bir bir hereketi alyp gidip bolup bolmaýar. Ýagny sagat hotbohot neme etýär, judaýa. Şularyň hemmesini göz öňüne getirsek, ýöne bir zady aýtmaly. Biziň hemme oglanlarymyz bir makdy zamany deki taryhy wagtda öz halkynyň menafatyny defa edip bildiler, öz janlaryny goýdular. Ola gorkup durmadylar, eger biz köçä çyksak, bizi öldürerler, ýurdumyzdan gaçmaly bolar, eje kakamyz dejir çeker diýmediler. Wagtynda gorkuny döwüp, öz weždanyndan, namysyndan, Watanyndan defa etdi. Şu ruhyýet şolaryň hemmesinde-de bar. Şolaryň hemmesinde-de bar. Şu günki gün eger Eýranyň içinde türkmen ne hereket etse, şolar ýekede, şolar şolaryň sesi bolup bilýär, şolaryň tabi etdiler. Indi Muhammed aga. Eger çala bir hereket bolsa, şolaryň hemmesi hem agzybir bolýarlar, hem etmeli işini bilýär. Şu ýerde sözüňizi kesýärin. Şonuň üçin bir bir jarakga gerek aňyrdakylar. Ha. Indi şu wagtda ýany sorag berdi başda. Ýan sorag buluşga näme? Buluşga aňyrda hereket güýç. Ýurduň içinde ähli ahullaryny gör. Şu gün bir video goýdular. Mowlewi Abdulhamid öýünden çykyp metjide gitjek bolanda köp tane maşyn içinde maşyn adamlar. Indi näme etmeli görüňe soňra geçjek. Tamam. Bolýar. Häzir, häzir geçmiş bilen gitdik-de, indi näme etmeli, soňra geçýäs oňa. Ýöne şu arada men şunda goşaýyn-da, indi men iki sany aktiwisti çagyrdym, näme üçin Muhammet Beýeji bilen e, Ýusup Kör çagyrdym, sebäbi ikisini türkmenleriň arasynda aktiw gördüm, ýa zähmet çekýärlerini gördüm. Muhammet aga hem Türkmenistan türkmenlerine gürrüň berip dur. Hem-de nirde bir zat bozmaly bolsa, haýyr getirmeli bolsa, bähbit bolsa ýortup otyr. O tarapdanam Ýusup Körde görýän nirde bir teşkilat bolsa, gürrüň bermeli bolsa öňe düşüp dur. Ýene bir sanak adam, türkmenleriň arasynda bir üç-dört adam görýän. Şol üçin sizi çagyrdym. Ýöne köpüsinden hem ses çykanok-da. Hiç bir hereket ýok, zat ýok, ýatanmykadyr diýen o sorag aslynda şolar näme üçin diýen soragda. Ýogsam siz ýaly arasynda gezip ýören adamlara biz guwanýarys. Muny goşaýyn birinjiden. Ikinjidenem hawa eçerden bir jaýakga bolsun diýýäňiz-a, bolsun diýýän şu soragy geçeýlim. Birinjiden şuny bir goşasym gelýär. Hümmediň sowaşynda. Abdyrahman, bir jüň beşda bir zat aýtjak, ýaňky geplerden. Bende. Nobat gelende aýdyp bilýär. Nobat gelende aýtýan. Sabyr ediň, nobat gelende aýtýan. Hä, bolýar. Hawa. Hümmediň sowaşynda, hawa, türkmenler bir ihsasy bolýar, duýgy bilen hemmesi galýar, bir şeraýat-da bar, ýöne o wagtda näme yngylap bolupdy, şa gidipdi, bir wez şertler bak gallylaram näm bolsa boldy da soň orada netijäni bilýäňiz. Eger şu baryş bilen indi bu şerait farkly da häzir rejim ýerinde du, hökümet ýerinde du, ýanaklaryň çemäp otyr, öldürjegini öldürip otyr. Ol kümmediň ýagdaýy däl bu. Kümmediňki bolany hökümet bilen gidipdi. Indi ne şol üçin aýaga galdy. Şu wagtda şu şeraýatda Türkmenler näme etmeli siziň tejribeleriňize görä diýip, başda Ýusup agadan başlaýan, soňra-da size geljek, şo taýy gürrüň berersiňiz. Sizi diňleýäs, Ýusup aga. Ha, köp sag bol, Abdyrahman. Ýöne ýaňky gürrüň gaty yzy köp-de, ýagny oglalla biz düşünmeýäli diýip, ýagny biziň ýagdaýymyz bilen näme ýakyndan tanyşlygy ýok. Ýene çagyrarys, ýöne ony aýdaýyn. Ýene-de gürrüň edersiler-de. Hawa, diýjek bolýanym şo taýda bir näme halaty subut tapam, halaty tapýada, mesele bir-biriň düşünişmäňde. Bir-biriňe tafahym bolmasa ortada, tafahym üçin hem kärräk kepleşmeli bolýar. Köpräk düşünişmeli bolýar. E, biz geçen 40 ýyly birden e, ýüzümiziň ugruna däm bir gysgaja 5 minutda aýt berjek boldukda. Şimdi geçeýli, bäri hal şu meseleler geçeýli. Ha, durulmaly bolýar. Geçeýli, bir grupda aýry-aýry öz arada gürrüň edip bolýar da. Indi şu wagt sizi görýärler, ýaş oglanlar şu durmuşda näme etmeli diýip soralýar da. Şolara näme? Men kamlan kabul etýän, ýöne mesele dämi bir jemaat bir-birine düşünişmese, hemme betbagtçylyk şondan gelýär, başlanýar. Ýene-de biri-biriňe düşünişmän, biri-biriňe ters düşünjek bolsaň, hiç zat çykmaýar içinden. Otar sen otada Şurebiýe geçdiň, Şurebiýde bir hezb hakim. Atmosferiki bir hezb hakim bir keşberde biz birinji gezek ömrümizde görýärdik. Biz öň Irany görýärdik, Iranyň içinde istibdady şeraýatda ulaldyk, danyşga gutardyk, aktiw bolduk, zyndana düşdük, näme etdik? Ýöne biz Şuriýede bir idealymyz görýärdik. Bardyk ki, o tatam bar ahim. Hiç kim geldi de. Soňraň görüň etýärdi. Mundan soňrany. Yo, on şoň awarzy bar da, peýamady bar da. Şoň peýamatdan ik Ol ol peýamady bar, 10 sagatda bir gürleşmeli bolar. Biziň gysa wagtymyzda ikinji soragyň žurnalisti soragy bar. Hawa, şoň şu şeraýat näme etmeli? Hawa, biz peýamedini garba gelemizde-de görýär. Adamlar türkmenle, ýani derwaga şulardan türkmen jemaatyndan gürrüň etýär. Her biri bir damja, bir gölüň içine düşen damja ýana bir şeraýata däretýär. Biz Şurewide bolamyzda Muhammet bilýändir, bir sagta many bolduk. Weli bu tak geleňde her kim nirden jaý tapsa bolýar. Bolýan bir damja Mejmugy giriftaryý haýki bir hanawada bolup galýaň. E, mümkindi gabyllän su olmasyn. Beli ondan geçeýli, bu güne geleýli. Artdaýly, üstünden näme artdadyk, indi häleken 36 ýyl boldy. Gelýär 36 ýyldan soňra şu mahal biz näme etmeli? Biz ýane türkmenli, dogry dämi? Hop. Hop. Gödep biz her ýerde de bolsak, Iranyň bir bölegi we Iranly bilen ýakyn gatnaşyp bilmeli, düşünişip bilmeli. We şolaň içinde aktiw bolup, öz derdini aýdyp bilmeli, olaň derdini hem paýlaşyp bilmeli. Eger şu işi biz etmesek, bäher bahany, biri mende ýok, Jemhuriýet Türkmenistan gurjakdy. O biri gelýär, aýtýar, Awa sen welaýatlar bilen kepleşseň, welaýat falan guru e, e, seraseri teşkilat hay seraseri bilen gatnaşsaň ýa salamlaşsaň, bu diýe ýalňyş ýaňlaýar. Ýene biri şuňa meňzeş bir zat aýtýar. Men şuna aýtýar. Men şolardan näme? Ara çamrada hiç tersleşip açyşmadym. Olokon menden ira tutýan ýerler şol. Men ýok diýen. Biz türkmenler bir Ýusufu kor däl. Sen ýaşaýan ýurduňda ýaşaýan halklaň bilen bile düşünişip ýaşamaly, meseleleňi paýlaşyp bilmeli, hem özüňkini paýlaşmaly, hem olaňkyny kabul etmeli özüňki diýip. We şony görkezip bilmeli. Ýani näme? Ynam döredip bilmeli. Etimat döredip bilmeli. Baham bile bir säňgerde durup biljek bolmaly. Näme üçin? Geljek üçin, domkrasi üçin, azady üçin. Bar

Men barandan melek men birinji gezek türkmen gelýän, men hemişe ştada Eýranlaryň zatlaryna goşulýan, ştada ýaşaýan diýdi bir garalaý aýal. Maňa hoşlaşyp gaýtjak bolamda erti çykaryp 30 dolar berýär. Men şuny ýygnadym diýä, birine kömek edeýin diýip, hiç kim ne türkmenden artyk maşyna kömek ähtiýaç ýok diýä. Sen öz puluň bilen gelip gitdiň, bilýän sen bir özüň diýä.

Sen özüň görkezip bilmeli. Ebrazy vücut edip bilmeli. Diwara ýazyp etýämiň, äks aldyryp etýämiň, film aldyryp etýämiň, näme edip etýäň? Men hem Iranyň halky bilen bile geljegim üçin göreşýän, mübarize etýän. Ba, edip bilýänim şi, şunam etýän diýip bilmeli. Men gysgaça edip aýtdym-da. Indi şeýle bir gürrüň bar-da, ýaşulylar, aý, ýene öňki gün gelämasyn bu başymyza. Ýatyň, bir zat etmäň! Aý, ýene urarlar, öldürerler! Şon ýaly aýtýallaram kände, on näme etmeli bolýar? Türkmende il bilen gelen toýdur baýram diýer. Il bolup halk aýaga galypdu. Gije-gündiz okuň öňünde, Eýranyň her guşesinde, Niruhaý, Piramuly we Merkezi, birinji gezek Eýranyň taryhynda. Öň hemişe Tehranda bolýardy, merkezlerde bolýardy. Bu mahal Bilujystan, Azerbaýjan, Kürdüstan, Türkmenistana da görkezmeli. Arapla da görkezmeli. Bizem Iranyň hemme halklary bilen bir ykbalymyz bar, bir serneweştimiz bar. Şumalky bewedi bewsip geçmeli bilelikde. Ondan soňra geljek zatlara, zaruratlara ondan soňra bilelikde ynam dörenden soňra basym düşünişip bolýar. Hakyň aljak dämi? Hakyň almak üçin ilki bewedi bilelikde bewsmeli.

Her kim başardygyna görä. Ertir dil kıysa olmasın. Bolýar, sag bol. Ee, Muhammed aga şu soragda sana berýär. Türkmenler, aýratyn hem ýaş oglan türkmenler bir tarapdan beýle zatlar eşitýärler, bir tarapdan hem çykmaly, bolmaly. Ýöne dogrudan hem türkmen ýaş oglanlar garrylar diňläp hem duranok. Öňe çykyp durlar we men beterde Indi atlary sanap geçjek bolsak Nebit Bat Papagyr Alla rahmet eýlesin şehidimiz. Onsaň iki üç sany oglan tutuldy iki üç sanat men adyny bilen hem iki üç sanat deýin köp oglan tutuldy. Ýaňky Nasyr Tebessulyny bilýän. Onsaň ýaňky Mehriban Salagy bilýän. Henif Furuzeş bar. Birde gyz oglan ýigrimi iki ýaşynda ol beter gynandyrýar adamy. Ahyr özem rada giripdir, et-saz, etrap, gaza, girowe giripdir. Şonam bir kän zatlar, kän bir jorumlar üstüne ýükläpdirler. Ady Maryýa Teleti. Köp ýerde ýaýratdyk, indi ýaýratjak. Gara türkmen oglanlar, olar joşgulary bilen, öz güýçleri bilen ýüreklerini gerip, hereketini edip durlar. Emma sizler ýaşuly hökmünde birem şol Ýöne ýaşulular däda siz bir hereketiň ýaşululary. Öňem geçmişiňizde-de bar syýasy zat üçin daşary ýurtda ýaşap ýörsüňiz. Muhammet aga senden diňläýliň. Ýöne şulary sanap beriň beýtmeli şeýtmeli zat diýip da türkmenli gürrüňlerde biter. Biraz pratik bolsun. Ratka isleýär oglanlar. Hawa. Formula çykarmak kyn. Reset o näde? Muhammet aga diňleýär. Wende men birinjiden e, bir zady aýtjakdym. Olam diňe Ýusuf bilen men nä işleýär? Ýüzlerçe türkmen aktiwistler ba, indi mümkin sen görýän nädersiň, ýöne men bilýän işleýänlerini. Gije gündi otylda internet üstünde dürli toparlar bilen ertibatlar bar. Şol üçin ýöne bir zat barda, her kim bir hilli wagtyny goýýar. Şu durmuşda sen hem ýaşamaly. Ýaňy Ýusufem aýdyp gitdi. Hiç bir ýerden maddy kömegem ýok. Bir topar adamly herzeý iş al. Hatda biziň ýazyjylarymyz bar, kitaplaryny çykartdylar, sen gördüň. Şu biziň umumy halkymyzyň kemçiligi. Indi näme etmeliň? Bizde watandaşlar bir zat bar, e, göreş diýen zatdan dogry düşünjäň bol. Şu düşünjäni eger biz dogry kellämize, jamady öz halkymyzyň içine salyp bilmesek, o zaman şoň özi gorky getirir. Diktatorlar göreşi diňe iki zatda görýär. Hemme zat ak-gara görmek. Ýa öldürmeli, ýa ölmeli. şu pikiri mübaraza eden eger biziň halkymyzyň içinde neme bolsa, hakim bolsa, o zaman halkda korku döräp başlaýar. Sebäbi ýeke mykal. Bolmalysy şu mykal diýär. Bir topar zalymma seni korkuzyp taklaýar, güýçli. Sen oň ýanyna hiç kim. Şol üçin şoňa boýun bolmaly. Şuňa akyllylykmyka diýen. Ýani özüni şu zalymyň zulmundan bir hilli derejede kemeldip bilse, şondan daşrak durup bilse, şony özüne akyllylykmyka diýen. Biziň jamamyzda şu fekir hakim. Şol üçin biz bir terhengi hakim etmeli. Terhengi etiraz. Terhengi etiraz diýmek näme?

malymyzam özem gorkuzyp saklaýar. Biziň elimizden pul alyp Suriýa ýene bir topar zady öz ämýaly üçin harç etýär ýa hiý bolmasa öz öz ýurduň içinde hökümet dolandyryp oturan çagalary Kanadada Amerikada keýp edip ýör. Bende biziň çagalamyzyň adyna. Biz şol üçin muny hiç bir türkmeni ýok, mahsul türkmen diýen. Sebä ne dinimiz gabat gelýär, ne ferhengimiz, ne biziň menafi millimiz, biziň ýaşaýan ýerimiziň hiç bir nesimiz ýok. Şolar bilen ki biz şolary gollarýar. Bizi feşarda sakmak. Hemme tarapda. Özüm ganym duşmanymyz hemmämiz bilýär. Ýöne näme üçin onda etiraz et? Şu gorky bar. bizde şu gorkyny şula döredip bildi. Hem zemini gabliti bar. Ola güýçli biz türkmen biz öldürerler gyrarlar. Kim o biz öldürer? Şun diýilýän ýok. Men ölsem hem şu durmuşda ýaşajakka. Men öz jamamyň öňünde, öz çagamyň öňünde, öz dinimiň, wejdanyň, namysymyň öňünde bir sany borjum bar. Ýagny wezipam bar. mesuliýetim bar. Men şu sistemi weziýeti çagama miras goýmaýyn. Şu gün maňa düşen bela ertiki gün başga birine-de düşýär. Şony görüp otyr. Meselem, biziň bir danyşmendimiz bar, Amerikada iň gowy danyşgalaryny ussat kitap ýazypdyr. Irandan çykyp bilerak zyndana salýarlar, zyndana salýarlar. Biz bilen hemkary et. Innem Irandan çykaran atdy. Bir sesin çykar. Bizim ýurdumyzyň baýlygy şo. Şolam syýasy däp. Ýöne hökümet gorky sistemany bize halandan soň etjek işin edip otyr. Bizim ahundymyz tünni gidip obada Süleýmanynyň suratyny goýýar. Şu hakynda suhanrani et, ýagny weždanynyň, namysynyň garşyna çykyş et. Näme üçin? Gorkýar, gorky sistemasy bar. O hem şu gorkusyna düşündiriş berýär, hiç kim hiç zat edenok. Etmeli zat näme oň düşünjesi, men şu düşünjä geldim. Eline ýarag alyp uruşmak. Ýok, o däl, etiraz etmeli. oturan turan ýeriňde hökümetiň etýän zatlaryny aýdyp durmaly, toýda, tomaşada, ýatda, nirde bol. Şuny gürrüň etmeli. Şu gürrüňde hökümeti, ol zalymy ki, sistem gorkyny salyp otyr, ola şuny ärzýaby edip otyr. Şu gürrüňleň hemmesi ýygnanýar. Sen nähili gahar-gazaply şony aýdybilseň, beýan edibilseň, Şonça-da ola gorkup başlaýar. Olaň ýitirýän zady köp, ola bizden beter gorkýar. Şol üçin biz sistema etrap, mesulyýetpezirini ýeke-ýeke şa eneden dogan çagalarymyza düşündirmeli. Her kimiň öz durmuşynyň öňünde

gyz oglan içerde ýatyr. Dogrumy? Şolary meselen buluçlarda da atlarda kürtlerde şon ýaly ýagdaýda üýşýärler hem tezawrat etýärler. Olar hem gaýgyrmany urýa öldürýä. Türkmenler şu ýagdaýda şolara göz ýumyp ýatmalymy ýa bir iş etmelimi? hökmen etmeli. Men, men şoňa barjak. Ben de men aýtýa. Ya oturan turan ýerinde gurrum etmekden başla. O edilýär. Muşahhas. O edilýär. Ha, ben indi we indi edildi. Şoň idýany onsoň näme bolýar? Rahkar tapma, näli görnüşinde şony köçä çykar. Ben de şu gün kun, şu gün kun. Şu zady metjitlerden başlamak. Ve de metjitler bir zady ki Şu imam bolup oturan bara, imam bolup oturan. Yani halk şoň ýerinden namaza durýar, şoňa uýýar. Şola özüni jogapkär duýarýana, öz dinini, sebäbi bu hökümet şoň dinine, şoň etigadyna zerbe urýar. Şoň duşmany. Belde metjide sen barýaň diýip, saňa hiç kim işdat diýmeýär. Metjide baryp bilýär. Buluşla şondan aýrylar. Metjide barýarlymy? Namaz juma barýarlar. Näçe köp adam barda şol ymamlara notk etýär. Ozan şo gelýän adamlaň pikirini beýan etmek. Olam özüni ýeke duýmaýar. Bäş sany garry gelene. Bütin ýaşly gelipdir. Ýerinde durjagyny bilýär. Benazaton paýgahar bezenim hub edip sorapdyr. Hä, gede şulaň hemmesi. Gede duşmana duşmanyň güýjüne, duşmanyň syýasatyna kömek etýändir. Bi hiç onban şo zat etmeli. Şu gün kon mahabatda hä hökümet iminni halk tähri etmek üçin niru uratdy. Ýöne elini äsli alan aklar. Gözde vatandaş. Bir zady bilip. Bir döwlet derejesinde jenaýatkarlaryň gorkýan zady sen kanuny hereketiňden gorkýaň. Indi Muhammet aga sen geçýän. Sen kanuny hereket etseň hökümet bikanun sen garşyňa hiç zat ulanyp bilmez. Bende gulak as. Eger biz kanuny ýolla bilen. Awa. Bende ýok. Biziň güýjümiz şonda. Sebäbi hökümet eger güýç ulanjak bolsa Ol duşmany köp. Ähä bütin dünýä 200 döwletiň içinde Eýranly daşary ýurtda ähä hereket etdi. Biz şu wagtdan gürrüň etýäs daşary ýurtda türkmenli näýdi. Şularyň hemmesi siziň yzyňyzda. Ähäki ýüzüp aýdyp otyr. Deftere sazna meli mutdetiň öňünde ýatmalam bolsa ýatýar. Bar gapylaryny döwmelem bolsa döwýär. Türkmenlere zat diýdim. Muhammed aga, bolly. Indi men Müsüp aga geçýän. Şu bu taýda bir gürrüň üstünde durmaly bolýar. Şu metjitlerde diýdiňiz-de, Türkmen Sähradaky şertler bilen Biluçystandaky bir däl. Türkmen Sährady birinjiden bu uly ahulylarymyzam hemişe syýasat bilen zat daş bolmaly, garyşmaýardy, merhum bolup gitdiler. Häzeki häzirkileriň arasynda-da bir syýasata öňe düşüp-de bir halky ýörän geýjek ahun ýok. Belüçistanda bolsa Mowlewi Abdulhamid diýen bir adam bar, olam bir günde dörän zat däl. Näçe ýyllaryň netijesi. Diniň täsiri-de bar Belüçistanda. Şol üçin ol ýol görkezip bilýär. Emma Türkmenistanda beýle bir şert ýok. Indi Ýusup aga, şu ýagdaýa sen nähili garaýaň şu meselä? Diňe ahulara garaşmalymy ýa oň daşyndan-da ahundan peýda bolmasa näme etmeli? Eee, gözel. Bu tada mesele bir ahun däl, mesele bütin halk. Ahunlaram şo halkyň içinde bir gyşry içtimaýy hesap bolýar. Onsoň türkmenleň äme öz taryhan bolup gelşi dini işi we ideolojik kabul etmeýär türkmenler. Bir sünneti

E, soňra bu 19-njy asyrda, 10-njy asyra gelýär. Ondan sonra 14-nji asyrda biz şir degişýä Naqşbendiýe geçýär. Naqşbendide biziň o ferhengimiz ýitirtýärler. Muň özüniň bir topar taryhçasy bar, ondan hem geçeýli. Bu gün gerýek biz 16-njy asyrda, 16-njy asyrda ilki Buharada

musulmanlar kullen e, az nazar islami näme haklary bar sen engar bir hezbiň içinde mesela esasnama ýazypdyrlar hak ozwiyet aza hak we hukuk diýen azan hak hukuk diýip özüne görä bir fasly bar bir bendi bar şon ýanak bir zat görmeli bu gün gelýär biz 21-nji ýüzýylda häzirki zamana häzirki zamanda hiç bir zat ekem mazmuny ideologiki we çi dini çi gaýry dini fark etmeýär

Biz men ýaňy aýdyp geçdim, ýene-de tekrar etýän. Biz Irandaky ýaşaýan halklar bilen bilelikde hemra boljak bolmaly, bir hereket edip durlar, şu herekede goşulyp bilmeli. Meniň fikrimçe fakat medeni ýol bilen. Olar iki elinde silah aljak diýerler, falan ýaňa hemle etjek diýerler. Bil tahribi we işi haraplarlar we duşmanyň peýdasyna ederler. O zady ki öz halgyna we özüne, öz niýetine, arzuwsyna zyýan ýetirýän zada emel eder. Hiç faýda getirip bilmez. Sen efşa edip bilmeli saňa bolýan zulmy-sütemi. Sen muhiti zisdiňe, bilmedim marahim, umury e, salameti üçin her no kemçilik we her no tebizi ba şony efşa edip bilmeli, şoňa etiraz edip bilmeli.

Medeni mübarizäni başaryp bilmeli, oňa iptikar gerek, öz fikriňi işledip bilmeli. Ýoluny tapyp bilmeli, muassir ýollaryny tapyp bilmeli, özüňden defa etmäne, nähili gaçyp çykmaly ýerine, nähili gaçyp çykmaly, bular oturyp oýlanmaly bolýaň, ýani fikir etmeli bolýaň üstünde. Sen bırak gaharyňa, gazabyňa, ýani bir tory wakoneşi, bir tory reaksiýony hereket etseň, esasy bolýa we derrew utdurýaň. Hem özüňe zyýan ýetirersiň, hem daş-töweregiňe, hem halkyňa. Şon duşmanyň eline bahana berýän. Karsaz däl. Sazende iş edip bilmek üçin medeni hereketde bolup bilmeli. Medeni hereket bir şekle etirazi, der diwary ýazýamyň, magala ýazýamyň, film bejerýämiň, ýa bir bir daýygalyk ýa on daýygalyk ki, men hem türkmen beýleki halklar bilen bile kulli irani watandaşlar bilen bile etiraz etýän hälekene. şu formunda. Indi görkezilmeli. Köp sag bol. Men seňli sözüň keseýin. Bagyşlaň, gaty görmäň-la. Bu zatda e, bir sagatdan aňryk geçende Eýrany açyp bilen oglanlar. Onsoň ýogsam bar oturyp 3-4 sagat gürleşmeli bolsa men size ýormet zat etjek ýa kesjek ýa-la. O tarafy düşünip edip otyryn. Aga sygdyrjak bolýan şu bir sagatyň içine. Şol üçin indi sen soňky gezek Her gaýsyňa bir üç-dört wagt daýga wagt berjek bolýan, islän zadyňyzy aýdyň, soňky sözleriňizi. Men Muhammet diýejä geçeýin sözlerini, galan soňra-da siz ösüba aýdarsyňyz sözüňizi. Şon ýaly edip, şuny bäptelik bolar etjek bolýan, sebäbi bir sagaty geçip barýa programma. Köp ýagşy. Muhammet diýejä. gözde watandaşlar bir zat bar biz ösen döwletler diýäkde demokratik döwletler biz netijäni görýäkde netijäni görýäk şulaň hiç haýsynda da öň bir ideologiyny kabul edip döwletlerini guran döwlet ýok bir prusede Bir zada ýetdiler ki, şu wagtda halky gowy ýaşaýar. Şuny saklajak bolsalar-da ýene şular şu etiraz ferhengini elinden berseler, şular şu güne çenli hem şulara howp alýar. Şol üçin şularyň sekreti, muammasy muwaffagyýetden halkynyň etiraz edip bilmegi. Elbetde indi bärde kanuny derejede şertlendirildi. Şol üçin şu ferhenge etirazy biz kabul etmeli. Olar neýin ki ölüler ýyg falan et ýok. Olam gerek wagty bolar. Haçanam teň niruň deň bolsa meň elimde hemme zadym bar han başarsa diýip. Şu gün kun şu gün kun Iranyň ýagdaýy bütün İran halky kösenýär şu hakimlerden. Şu zalymlardan. Ne tenha Iran häkimi, bütin mentegy kösen. Ne tenha bütin mentegy, bütin dünýä kösen. Şol üçin hem biziň etirazymyz hemme halk şony gollaýar. Ýagny zaten şony gollamaga taýyn. Bende biziň etiram bütün mentäge gollamaga taýyn. Bütün dünýä gollamaga taýyn. Biziň halkymyzyň namaýandalarym hakykatdan şu halk üçin janyny bermäge taýyn bolan adamlarda demedere sazman melu muttehet grupada jenewde hemme ýerde bar. Şolada taýyn et. Şol üçin birje zat bar bize päsgel berýän şu gün bizi kiçeltýän kar etýär. Binamys görkezýär. Olam ýurduň içinde halkymyz hereket.

erti, häleki bäşinji gün, meselem, juma namazyna öň on adam gelýän bolsa, bäş ýüz adam şu dak barsa, şu oturan ahun bar-a, erteki gün şu metjidiň ymamy boljak bolsa, şu bäş ýüz adam gollajagyny bilse, şolam başgaça gepdi. Sen şoňa bir peýam berýäň. Eger ştada ymam boljak bolsa, dört ýüz sany täze gelen adamlaň pikirini gulak asmaly bolarsyň. Sen ýani öz huzuryň bilen ony mejbur etýäň gorkusyn döwsün. Imanyna, wejdanyna, namsyna öwürlik gelsin. Biderek şo zady oturmak üçin, aýlyk almak üçin öz, aý, öz günüň gowy diýmek üçin hereket etme. Muhammet aga bir daýga aňlaýyn. Şol üçin bolýar. Şol üçin bar, Hemme zat şunda, tesmim tutuň. Ýa bütin ömür betbagt bolup gezmeli, binamys, biweždan bolup gezmeli, men şuny diýýän, näme üçin, sebäbi Türkmenistany görüň, iki million halky Türkiýede gul bolup otyr. Namyslaryny satyp otyr. Eger biz şu gorkyny hemmämiziň aramyzda men beýtsem eýle bolaryn diýdigimiz, biziň geljegimiz hem şol. Şu gün hem Hiç bir telewizionlarda türkmen dip agzan atma. Şula bizi namys etmejek. Bizin ahunlamyz şu taze men dindar dip çagalara hejabyn yok dip kovulap yörle köçede şola eger binamys bi vicdan bolmasa dinni nabud etjek bolyan adamdan öňünde sesini çıkarman Şolam dim etýände gorky men ýeke diýip gork. Şol üçin şoň ýeke däligini bildireýdi. Metjide baryp ýeke däligini duýsun. Geplän ýeke däligini duýsun. Biliň, dünýäde türkmende sizi goldaýar. Türkiýe döwleti sizi goldaýar. Bütün dünýä jamaty sizi goldaýar, bütün Iran halky. Şol üçin gorky bu manasy ýok. Bolýar. Näme düşündiriş berjek bolsalar ýalan. Biziň hiç tapawutymyz. Indi Biz jinaýat hem edemde gorkarýan. Goý jinaýat etýän adamly gor. Sag bol Muhammet aga. Indi Ýusuf aga sizde söňki soňky tabşyryňlary aýdyp bilersiňiz. Ondan soňra ýuwaş-ýuwaş programmy soňa ýetireli. Sizi diňleýän. Bizem bizem beýle dünýede ýaşaýan beýleki halklar bilen şu mahalky zamanda 21-nji ýüzýylda näme muşahasaty bar şu ýaşaýan döwrümiziň şu mahalky häzirki ýaşaýan döwrümize global zaman diýýärler. Jahany şodan dünýä bilen bile ynsanyýetiň muşahhas waraky menşur jahany hukugy beşer diýen bir gazanan zady bar we şoňa iki sanak ähtnama ýa konwansion diýýärler beýnelmilli-de. Elhagyýaty bar. Şoň esasynda sen näme bir tabar hak-hukuklaryňy talap edip bilmeli. Deň hukukly boljak bolýar, hukugyňy depelenýär we şu haky biz talap etjek bolýar. Indi sen ynanjyň alan meselede nähilidir, o zadyň üstünde nähili, olar hemmesi şahsy bir mesele. Nähili ideolojik ynanjyň bar, dünýä garaýşyň bar. Ola başga mesele. Ýöne sen häzirki zamanda ilmi wagt bilmeli. Ylym zamany we informatik zamany. Hop, şun ýanak bir döwürde ýaşaýarys. Şun ýanak bir döwür bizden talap etýär, dünýä jematy bilen bilelikde bizem şo Mansur Jahanyny kabul edeýli. Şoň esasynda bize bolýan täbizler, sitemlere etiraz edip bileýli we şu etiraz öz hakymyz bilip bileýli. Ve eger biziň hakymyz defelem her formunda defelense, dünýä jemaatynyň wejdanna murajet edip bileýli. Ve dünýäni öz ýygynyza, öz ýanymyza biz olaň ýanyna durup bileýli ve ola biz bilen durup bileýli. Şu zady ilki sen öz ýurduňda edip bilmeli. Ýurduňda şu ýollaky hereket ýaly bilen bir tapda, bir redipde, bir hatarda durup bilmeli. Şola bilen hem syda bolup bilmeli. Eşlan hemmesine bir topar oturup dämi oýlanşyp bilelik. Yani hareket etmeli bir zatla. Men 1357-de Eýran ýygnap boldy. Şonda näçe hivde şähre berdiýän güni Tehranda halk meýdany jala gitdi. Şola bilen bile men hem gitdim. Biz 11 adam bolup ikä bölündük. 5 we 6 iki desse. Bir tamam güni şotada geçirdik. Ýöne şotada gördük ki, Halk umuman mollalar, ahunlar näme diýse, şolaň diýenini tekrar edýär. Biziň şarymyz bermeýärler. Bir hepde soňra men geldim Türkmen sähra, 4-5 sene ahun bilen baryp kepleşdim. Men geçen hepde Hivdeye Şähriberde, şuma şu meýdany jalan adyny Hivdeye Şähriber goýdular lapdan soňra. Şun ýana waka gördüm. Siz gymyllaň. Gymyllamasaňyz, hereket etmeseňiz, ertiş Iranda şeýga mollalary hakim bolýar. Biziň taryhda bir tor betbahti çekip gelýär şu şeýga sünni meselesinden. Siz hem şu mahaly gyr gymyllaň. Näme etmeli diýär. Ony hiç bolmasa sen ybadathana baraňda, mesjid diýýärler arapça. Ybadathana baraňda şu şa zulm etýär, şoň zulmuna garşy etýärler, biz garşy durmaly däl diýip biliň. Dogry maňa şu ahyllaň hemmesi aýtdy. Göze bir olakan betbagtçylyk gelýär biziň başymyza. Menem içimde olara söýerdim da. Ola forsat talap diýip. Çekinýärler, bir zat edesi gelmeýärdi. Men dedi, sen dedi, okap dursun, kän zat öwrenip dursun, mühendis bolup dursun, falan bolup dursun, menem seni tanýan dedi. Kän adam bilýän dedi. Ýöne dedi, Sen biziň zadymyz bileňok dedi. Men hiç bir aşyryň aýdan zadyny aýtsam dedi, hiç bir ahyryň ýüzüni gözläp bilmeýän dedi. Şonda biz Abu Hanifa uýýas dedi. Biz din bilen syýasaty garyşdyrsaň, hem diniň zyýanyna bolýar, hem halkyň, hem jemaatyň zyýanyna bolýar. Men kabul etmedim. Ýalňyşýaňyz diýdim. Ýöne soňra 10 ýyl soňra mütewejje boldum, men ýalňyşýan eken. Sen bu günem olardan onýanak intizaryň bolmaly. Hiç bir gaşra içtimaýdan onýanak intizaryň bolmaly. Sen Azady demokrasiýa isleýän, deň hukuklyk isleýän, barabar bolup ýaşajak bolýan, deň hukukly bolup ýaşajak bolýan, tebizden ränç, azap çekmejek bolýan, şuny görkezip bilmeli medeni forumynda. Sen şony talap edip bilmeli. Şony beýlekiler bilen geljek üçin bir gawy geljek bir ynanyp, ýani biz azady isleýäris, demokrasiýa isleýäris, bar esasy men şura jahany hukugy beşer. Bar esasy hakymyz isleýär, hak talap etýär. We her kim näme biz bilen biziň çekýän dert-ränjimiz bilen näme duýýan bolsa, şoňa ýakynlaýar, ýakynlaşýar, bilelikde hereket etjek bolýar. Etjek bolmaly. Şeýdip özüňe ýol tapmaly. Sen bir özüň, bir men diýip darahym. Kän şäherde bar. Men aýdýan demokratik meselem hezp guraýylýar. Diýýäňnä, meselem. Demokratik sünnet hemmäme tawafuk etýär. Ýok, demokratik milli diýmeli. Sen demokratik milli diýseň, eýýäm diwar çekýän araňda başgala bilen. Ýuswaga bir noktada. Şu noktalary, şu nok Çe, we de şu jawany bu gaziýany. Türkmençe aýtsak, meseläň şu ýüzüni, şu boduny arapça aýtsak, görmeli bolýar. Hereket içtimaýda. Hereket etýän hak almak üçin. Hereket etýän deň bolmak üçin. Birinden aýryljak arasyna diwar çekmek üçin däl. Şonda sen hemme zadyňa ýetersiň. Men etikadym şi, imanym şi we şunam dile getirip aýtýan. We şo ýolda-da talaş etýän. Hem hereketi syýasy etýän, hem hereketi ferhengi etýän, hem karaý tahkygaty etýän. Hem o taýda bu çada bu täht onwany gerek ýerinde pejuheşgeret taryhy ferhengi edebiýady türkmen bolup çykyş etýän. Clubhouse-larda öň 10-12 ýyl men e, paltak diýen bir bernama programy dat bar. Şondan istifade etdi. Kän wagt geçdi. Tamam. Diýjek bolýanym men öz bolşumy we öz düşünişimi paýlaşdym. Sag boluň. Köp sag boluň. Taňar ýalkasy aýtýan ikiňizde gowy gürrüňler boldy. Sag boluň, aýdyşym ýaly şol bir sagatdan geçiberse, açylma gaty kyn bolýada geçdi şu adam beterem geçdi onda siz sag boluň men siz isleseň özüňiz aýrylyp bilýän bolsaňyz Bolýa. Özüň aýrylan men men sowuşdym. Sag boluň watandaşlar, Abdurrahman sag bol, Ýusup ýene begendim. Sag bol. Okey, Muhammed, kän wagt bäri habarlaşanymyz ýokdy. Kä uzak uzyn zaman geçdi. Indi galan Abdurrahman, sag bol. Jan saglyk we üstünlik arzuw etýän ikiňize-de.

zadymyz häzir dowam etýärmi? Laýwymyz dowam etýär. Bolýa, köp sag boluň. Indi kän sorallaryňyz bar. Bilýän Hizbi Milli Çeran Edarim zat inşallah olarda bolar. Hemmesini birden jogapda berip bolmaýar. Aý bu gürrüňler gaty kän. Oň çera diýe telewizýun ýok. Çera Hezp ýok, näme üçin ýok hemmesini oturyp açyklajak bolsaň hemmesi aýdyşyňyz ýaly her gije ýeri gürleşmeli bolýa. Şeýle bir ara gelip hemmesini gözden geçirip bähje çekip ýogsam şu wagt aýdyp bolmaýada ony. Mende näme öz başaryşyma wagtyma görä şeýle wagt goýup bilýän. Biziňem öz işleri bar zatlar bar. Garaz aýdyp durmaýynda kä makallar ýazmaly bir ýyl içeli professor bolmaly bolýas oham işlemeli şol üçin elimden geleni etjek bolýan ýöne sizden bir haýyşym bar ýaňky e, sazymam melel şol ýigrimi bäşine çelli şu aýyň noýabryň Şu wagt ýigrimi-da. Şoňa çenli nirde tutulan bar bolsa, bazdaşdy bar bolsa, işgence bolan bolsa, bolman bolsa, zyndan içinde ýatan bolsa, atlaryny isleýär şolaryň. Sizden haýyşym, kim bilýän bolsaň, näme at bilýän bolsaň, iberiň maňa. Şu ýerden iberaýiň instagramdan. Ady näme, familiýasy näme, dädesi kim, onsoň öz danyşjymy, işgärmi, nämemi, itlaatyny beriň. Men şolary üýşürjek, iňlisçe terjime edip, şul hukukdeşar saznameli iberjek bolýan. Dört-bäş günem wagtymyz bar. Siz ýöne dört-bäş gün diýip ýatmaň, şu wagtdan iberip başlaň. Üýşüreýliň biz olary terjime edeýliň taýýarlap ibereýliň. Şuny sizden haýyş etýän. Galan gürrüňleri indiki hepdä ýa indiki hepde diýmeseň bärräkde goýsak bä indiki hepdä goýarys. Häzir şu myhmanlary çagyraýyn şolary diňläňiz diňlärsiňiz diýdim diňlediňizem gowy gürrüňlerem boldy. Köp sag boluň saglykly görüşeýliň bilýän siziň ihtiýajyňyz gaty kän telewizion gerek bilýän. Türkmen halkynda kemçilik gaty kän habarymyz bar. Ýene bolsa inşalla ýuwaşaş başlaýlyň olarda ýetjek bolup. Bir wagtda neşre ýokdy türkmenlerde. Sähra neşre diýip birinji gezek şonda çykardyk biz. Neşre diýen zat bir ideal uly bir zatdy. Ýigrimi bäş ýyllap türkmen halkyna çykardy şony birinji aýak ýalaňaç oglanlar bilen. Inşallah olarda başlars olaram eders. Bolýa sag boluň taňry ýalkasyn häzir men onda çykýan şol ýazýan zatlary garaşýaryn ýene oglanlar biz üç dört adamdan başga adyny bilmeýäs içerde ýatan oglan gaty kän şolary ýazyp iberiň hökman köp sag boluň saglykda görşeýlik.